yes kwakanaka ukagowetsa maziso kudaro kunge mbudzi yabikwa isina kubvurwa uri kunyamhanyei ukadaro

Konguri ndabvira kukubvunza asi pfungwa dzako dzatomonana sezvakaita bvudzi rako mumusoro. Ndiri kukubvunza kuti waoneiko chawauya wakawetsa maziso hausi kunditaurira. Uri kuda kuti ndiita sei? Hanziwo. Uri kuda chikomichi chemvura kuti udzikame kuti ugonditaurira? Ndati chiko buda panze mufungidza ndinganguva ndichingomhanya mahara. Ndiri kuda kunoitei? Iwe unditaurire kuda hana yangu irambe yakamira chete yako yakagara pasi. Dzikamai muri muforena mhani chimirai kandikutaurire kuti chiite ngachiitike. Taura. Hezvo ko nhai Jamani kwakanaka here? Uri kungobvunzwa asi hausi kupindura. Ndiyo here bhurungo? Hezvo. Hey! Ayo, zvakaoma. Chiko nhai ichi. Hehehe. Zvari mashura. Ah, Makarohwa nengoma zvandisati ndamboona. Ngoma dzapenga wena. Saka kublazi jamana. Ayo mazimbanje anga akadzura kozi mabudiro avaita vachimhanya apa handina kuvanzwisisawo neni. Problem yenyu yongomhanya hamusina nyatso kunzwisa zvaita sei naye. Ndiri kukuudzai ka kuti pane zviri kuitika panze operation iripo apa naye. Ndanga chi ndimi vamwe futi naye. Kuti kubvunza chitema. Aiwa kabata. Wakamboona munhu anotongerwa mhosva yekunzi hanzi zvanzi abvunza. Kubvunza kuda kuziva. Eka ndosangana nada chimbomirai ka ndikuudzei. Taura ka. Eka ka zvisise kumhanya imi panze apa panhu vari kubatwa vasingatomboita vari kubatwa kunga nezerera mune ndebvu idzi dzingava ndichimhanya ndichitiza ko ndakadonha masteps umu vanhu vari kudhipotwa. Haa yenyu ana German inini yandi. Pedza simba handidi kunyepa. Munhu obvunzwa the whole day. Ko nhaiwe Chaman, nyaya yako yesumhonyasonzwisisika iyi. Uri kuti vanhu vari kudepota vachimboendiswa kupi? Zviri kumbofamba sei? Taura zvinonzwikwa mani. Ah. Iwe unongobvunzi so usina basa mani iwe. Nhai, iwe tichatokara nenzara panapa. Nhai, nenyaya yemanagerians. Hausi kuziva uchinzwawo news mani iwe. Nhai, izvozvi tichapedza wiki rese takatyora panapa. Unodyei? Kana ndimi iyo makadziona news dzenezuro hanzi vanhu vachabatwa nenyaya manages managerians yavo yava kuita nemadrugs kuita nenge pasina chamunoziva jehovha ko vana vari kumusha vanodyei kana tichinge tamira basa tinenge tichiti tauya kuzoshandira mhuri dzedu vakutisikira moto muziso manageri yenyu muri kuaona nditsodzi shamwari dzenyu ndinogara ndichikuudzai ah, anochapanodya Amenoka tamara njani amenoka. Ah iwe taura zvaunoziva iwe. Ma Nigerians akaipa pakudiwa. I'm like this just because of Nigerians was what ma Nigerians akaipa. Uite uchitaura zvaunoziva mani. That's why ma Nigerians then singaoneke here zvandiri izvo. Ah. Chikutaurira ipa ipa muchitoona sevanhu vasingaone. Pumpkin wenyu uyo. Anoparara takatarisa. Ah, iwe taura zvaunoziva ah, rega ndifare ini. Eh, chiudzwa na mama vako ndaneta ini. Ndinoudza munhu andiudze moyo ndakabvira ndichitaura nekutaura mwana haanzwisise u ndinonamata nekunamata miteuro nemiteuro kutsanya nekutsanya chandinonzwira nenzara ndachishaya pumpkin haateerere chokwadi dai mwari mandibetsera kuti mwana uyu anzwisise zvandinenge ndichitaura unoda kuti nditaure neipi ndimi ndinomutsiura ndamutsiura zvemwana uyu asi haadi kunzwa badawaniswa pfungwa dzake musha wareva wataura ah, pumpkins Inzwawo uyu pamkinzi pamkinzi kuita seiko nemiwo mama muri kuti munoswera muchindinamatira ndakakukumbira kuti mundinamatirei problem yangu ndeyei pandiri kutadza ndepapi handisi kutombopaona iyi problem yangu inombori yei ah, muchitadza kunamatira nhamo dzenyu muchinamatira ini ini ndiri right pandiri newewe germany uri kubva panze uko uchitiza chauri kumbotiza chii handisi tombochiona nezvauri kutiza iyo kutadza kugadzirisa mapepa ako chete ndosake ndikatosvikora nemanigerance angu nditori nemapepa angu zvangu chero ari feki one kuita basa rekusora uchimhanya ana pamkini muchaonda imi takakutarisai maramba akakubuda panze muri kukwatei izvozvi mapakistani avhara apa hapana kana munhu akavhura izvozvi buda kapanze uone wareva german Asi vana vemazuvano avanzwisise avanzwisise andizivi kuti vanenge vachidei chokwadi achayauka achazoyeuka bako anaiwa nemvura ku nhasi zviri kwaashuga mangwana zvinenge zviri kwaasaudi zvichamuvavira rega zvako akadaro Chakwara tokutaurira everyday ka. Muudze. Eh, vana pumpkin ava. Siyanai neni. Era pumpkin. Wamboona munhu achibvira nedhai here uyu? Kubvira nedhai ari mukati medhai. Wamboona zvinofobhi here uyu? Ye? Usataura zvinochemedza kana mama vako mhani uyu. Nhai. Dzikama unyatsotsurwa namama wakaterera kwenda kuda kuti akubarira mhanya. Unozoyeuka matotesa mabrugwa. mberi mberi nemanigerians iwo nokuti ndo anotidhakisa nebonza ratoshaya haa iwe german taura zvaunoziva mani iwe mani talks bullshit works unongoswera uchida kuzviita munhu wechechi pana paona kana mari inini wacho wauri kunditi ndiri prostitute wakambonidza ndichikumbira mari kwauri aiki ndikati manigerians zvinoenda kureva ese aiki

Uitatepi akungeni ndawo ungangene max uti mfi mutenga vambuzi uti ye Nigeria haa mbona ngati uright lo mtana mbukeni ubuke kamuhle kanjani ngendaba yama Nigeria uright mtanakho mama pumpkin Koso kuri wana pumpkins pamberi nawo ma Nigerians iwo. Hamtomborina kana nyaya mese imi.

Eh, pumpkin ah, kuti uzobuda kana uchitofamba ukanaka mukastepi kunge hamheno kwauri kutoenda kunge washedzwa wakatariswa namai vako apa vamwe vacho uri kunoona panze apa vakaita semaforena vanhu vekumalawi makongo nezvimastepi zvavanofamba zvauda kutrayaka kulengesa kaizvo avapo panze apa vaenda vabaya vapo Hamheno uri kunoona ani ipapo apa? Iiiiii Pumpkin mwanangu, Pumpkin mira ipapo ndibva ndangokuudza. Uri mwana wangu wekubereka iwe. Zvawatanga izvii nemaNigeria uchandiyeuka nerimwe gore. Kunyangwe ndavarinda asi uchandiyeuka. Hazviperere pachipfambi chenyu chamuri kuita nemaNigeria mwanangu Pumpkin. Tarisa ikozvino zviri kuitika mumastreet. Vana vari kumberereka vachimberereka kuita kunge vasina vabereki mudzimba, kutiza nekuda kwekunoputa. Vanasikana vakasvika sewe vari kushandiswa vachinochekwa chekwa chekwa chekwa chekwa chekwa vopera vadhedhwa dhedhwa vachinoiswa madrugs mukati kukwidzwa ndege ungati rudo. Hapana rudo rwakadaro mwanangu nditeererei ini mai vako. Ndine hurombo newe chigundurupi. Chokwadi ukasadzoka to your senses. Uchadhonza chingoro che recycling vanhu vagofunga kuti unopenga apo dzinenge dzirimo dzakakwana nekuda kwengoma nekuda kwekudhakwa shem binoni next to boxburg ndine urombo newe Sorry zvenyu moms, hamutomborina kana nyaya, regai ndiende zvangu.